Mae Penatec yn gweithio yn yr economi, i datblygu'r economi gylchol trwy uh, cymryd ein gwastraff ac um, troi hyn yn gynnyrch o budd a werthfawr, gobeithio. Um, da ni'n gwerthu gynnyrch o'r, or ffibra sy'n cael ei tynnu allan o gregyn i granhau dŵr. A y maes, da ni'n gwerthu i, i pyllau nofio a granhau tybiau um, poeth. Be da ni eisiau gwneud ydy trio tyfu'r busnes efo'r gynnyrch naturiol yma trwy uh, defnyddio'r er gynnyrch ar, i, i granhau rhywbeth fwy fath o llynoedd a pwlla yn yr ardal. Um, da ni efo lot o um, prosiectau gwahanol mynd mlaen, mae llawer ohono fo yn uh, gwaith um, uh, ymchwil a datblygu pethau sydd fatha uh, heb di wedi cael ei wneud y blaen. Um, so fatha pethau newydd, fatha innovation. Uh, dwi'n gwneud lot o gwaith hefo um, fatha gwaith flocculation a gwaith uh, production. So dwi helpu llenwi boteli ag uh, gwneud um, y product am i weithu. A hefyd dwi'n gwneud lot o gwaith i wneud efo um, testio, testio um, product i uh, gweld os mae uh, weld effaith ar um, peth, pethau fel uh, dŵr o ponds ag llynau. Uh, rhan fwyaf beth dwi'n gwneud ydy um, planio uh, gwahanol gwaith labordy, um, wedyn cario'r um, experiments na allan um, a cymryd lawr yr canlyn, canlyniadau, iwsio'r canlyn, canlyniadau yna wedyn i uh, planio uh, gwahanol gwaith labordy i'r fatha wsos nesaf felly. Mae'n anodd disgrifio diwrnod arferol achos dibynnu pa diwrnod da chi'n gofyn, um, ei, pa, pa awr da chi'n gofyn, a mae'r Mae yna lot o amrywiaeth o, o waith da ni'n neud, ond um, dwi'n gweithio allan yn yr maes, dwi'n gweithio mewn swyddfa, um, so mae'n dibynnu Pa project sgennyn ni ar ar y funud? Dwi yn mynd yn excited a enjoyo bod yn rhan o fatha scientific innovation sy'n cael effaith ar um, fatha society uh, gwahanol. So, teimlo bod chdi'n gwneud rhywbeth fatha um, bwysig a cyfrannu at datblygiad mewn gwyddoniaeth, mae hynna'n rhywbeth reit fatha exciting. Nes i ddisgyn i fewn i pethau mewn ffordd. Nes i ddewis um, peiriannydd um, achos o'n i'n ddicio yr, fatha, mae'n application i fatha gwyddoniaeth mewn ffordd. Mae'n dod â yr gwyddoniaeth, mathemateg, applio fo yn y maes ac mae'n rhywun bach o creadigol i fewn yn yr mysg yna hefyd. Um, Swn i wedi dweud am bod o'n tîm uh, fach, um, da ni gyd yn um, trafod pethau reit aml am y pawb, kind of ar yr un page. Um, dwi'n ymhau yr amrywiaeth o waith dwi'n neud o ddydd i ddydd. Mae'n pwysig o waith mae'n da ni'n neud. Mae o'n um, fatha, fatha ethics y gwaith a y pobl hefyd. Fatha, dwi'n efo rheolwr da, mae o'n gweld yr da yn pawb a datblygu sgiliau penodol uh, pawb. Um, swn i'n dweud gallu gweithio da mewn tîm, uh, communicatio dda efo tîm a planio gwaith a cadw A ar ben fatha workload reit ychel, um, especially ar fatha diwedd projects a felly. Ie, yeah, so mae o'n... Diolch yn syth, llinell syth mewn ffordd nes i fynd i ffwrdd am fatha'r blwyddyn i um, astudio um, peiriannydd mewn prifysgol. Wedyn nes i ddod nôl cael swyddi a gwirfoddoli, nes i cael y swydd a wedyn mewn rhyw fis o cael y swydd yma, o'n i'n cael um, cyfle i wneud um, gradd a prentisiaeth ym Mhrifysgol Bangor. Ers hynna dwi wedi gwneud uh, llawer o cyrsiau ychwanegol hefyd ar ben hynna. Uh, nes i fatha cwrs masters efo prifysgol Aberystwyth a Abertawe mewn filtration, membrane, membrane filtration ac dwi wedi gwneud uh, fatha cyrsiau parhaol, fatha datblygiad personol. Um, fel arfer, maen ni siarad o gyda'n gilydd bob diwrnod. Um, um, so ie, yeah, maen ni siarad Cymraeg fatha bob diwrnod. Mae'n ma neis cael siarad um, siarad y iaith ti wedi dod fyny hefo yn, yn y gweith, gweithlu, am bod mae yna ddim llefydd, um, lot o llefydd so ti'n ti gallu gwneud hynna. I, I ddatblygu a profi'r broses, mae'n bwysig cydweithio efo uh, busnesau yn yr ardal sy'n medru helpu ni i, i brofi beth be dyn ni eisiau trio wneud yn y dyfodol. A Defnyddio Gymraeg i gysylltu efo heini, cael tros nhw i, i gweithio ar, ar, ar y busnesau nhw. O hwnnw, ffaith bod ni'n gallu cysylltu yn Gymraeg yn hollol pwysig i ni. Uh, yeah, so nes i uh, graddio o Liverpool John Moores uh, drwy tri blwyddyn yn ôl a nes i dod nôl i fama a am bod fi wedi cael Y profiad gwaith yma ma yn rha, o'n i'n gwybod bod bod yna cyfle yn fama iddo fi. Um, oedd o'n adra, oedd o'n fatha familiar, o'n i'n o'n i'n bod i ffwrdd o teulu am tri blwyddyn, so um, nath bob dim kind of line i fyny i fi um, dod nôl yma, a o'n i'n gwybod bod yna fatha cyfle da i datblygu fatha sgiliau uh, labordy a gweithio fewn busnes fatha gwyddoniaeth. Oes, a, a dyna'r rhan o reswm nes i dechrau Penatec ym Pen Llun. Ym Pen Llun, nes i, uh, dwi'n dwi, gwreiddiol, ac um, o'n i wedi gweithio i ffwr a wedi dod yn ôl i sut yr un yn y busnes i creu swyddi i bobl ifanc, yn enwedig yn gwyddoniaeth, yn, yn ar ochr STEM. So gobeithio mae, pa mae'r busnes ei hun yn datblygu, fydd swyddi'n datblygu hefyd.